Helo, so i'r webinar yma um, ar y pecyn cymorth rheoli effaith. Mae hwn yn cyd-fynd â'r rhaglen Excel uh, a hefyd mae yna ddogfen PDF uh, arweinlyfr ar uh, reoli effaith sydd yn cyd-fynd â'r webinar yma. Uh, mae yna ddau enghraifft o'r Excel, mae yna enghraifft lle fedrwn ni fesur uh, a rhoi gwerth ariannol ar yn deilliannau, a mae yna un sydd heb ddim yn defnyddio uh, iaith pres lle. Um, wedyn, mae hwn yn mynd i edrych mwy ar yr ochr yr un ariannol, ond yr un un dogfen debyg iawn ydy'r ddwy lle. Um, mae Social Value Cymru yn rhan o Mansill Gwynedd uh, a mae'r prosiect yma wedi cael ei ariannu gan cronfa cymunedol uh, cronfa'r loteri. Reit. Mae strwythyr y ddogfen, uh, yr Excel a'r arweinlyfr yn mynd â ni drwy'r deg o gwestiynau effaith sydd angen yn i'w ateb ar gyfer fesur gwerth cymdeithasol. Mae y ddwy gwestiwn gyntaf i wneud â theori uh, er mwyn edrych ar beth di'r broblem da ni'n ceisio ei ddatrys a sut da ni'n ymateb i'r broblem yna. Wedyn wrth gwrs fel arfer efo unrhyw gynllun, unrhyw brosiect, mae'r broblem yna wedi cael cael ei adnabod yn y lle cynta. Ond wrth gwrs mae hynna'n gwestiynau fedrwn ni fynd nôl atyn nhw uh, wedyn i ddefnyddio y gwybodaeth uh, a mesur y, y, yr effaith sydd gennym ni yn rhan o'r prosiect yma. Mae'r trydydd cwestiwn yn wneud efo pwy sydd yn newid, pwy di'n rhanddeiliaid ni? A mae fydden ni'n edrych yn bellach na, na pwy ydyn nhw, ond fydden ni'n edrych ar nodweddion hefyd. Uh, oes na nodweddion sy'n helpu ni i ddeall mwy faint o newid sydd wedi digwydd? Os na wahaniaeth uh, yn ôl yr nodweddion yma, uh, a sefydliad y wybodaeth yna'n helpu ni i wneud penderfyniadau. A dyna wrth gwrs ydy pwrpas hwn yn y pen draw, ydy'n helpu ni i greu mwy o effaith. Felly mae cwestiwn pedwar, cwestiwn ansoddol, sut maen nhw'n newid? Be sydd yn newid uh, oherwydd uh, yr gweithgaredd, y, bros y prosiect? A mae'r rhan yma'n allweddol bwysig. A wedyn da ni symud ymlaen mwy i'r cwestiynau 5 i 9 sydd yn mwy o gwestiynau meintiol. Felly sut da ni'n mesur y newidiadau yma? Pa ddangosoddion, ddangosoddion fedrwn ni ddefnyddio? A faint o newid sydd wedi digwydd? A fel ych chi mae'n dweud yn debygol o ddigwydd. Felly fe, fe allwn ni gwerthuso rhywbeth sydd wedi digwydd yn barod, neu mi fe, fe allwn ni rhag gweld beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Cwestiwn saith, pa mor hir mae'n para? Pa mor hir ydyn ni'n atebol am yr newidiadau yma? Uh, a fydden ni'n edrych ar uh, ydy, ydy'r newidiadau yma yn gynaladwy? A wedyn y cwestiwn gwerth wedyn wrth gwrs, beth yw pwysigrwydd cymharol y newidiadau gwahanol yma? A dyma sydd yn helpu ni er mwyn deall pwysigrwydd y newidiadau yma i'r unigolion dyn ni'n gweithio hefo nhw. Ac yn fama, wrth gwrs, mae gwahaniaeth lle fedrwn ni roi gwerth ariannol ar y newidiadau hynny, neu fedrwn ni benderfynu peidio. Mae hynny gyd yn dibynnu ar beth eich pwrpas chi i fesur gwerth cymdeithasol. A wedyn cwestiwn naw, i ba raddau mae hyn wedi digwydd fel can canlyniad o'n gweithgareddau ni? Ac yn aml, da ni'n siarad am effaith, a dyma'n union beth da ni'n sôn am yn fan hyn pan da ni'n siarad am effaith. Ydy, faint yn union o newidiadau da ni wedi creu ym mywydau'r bobl uh, ydyn ni'n ei helpu. Wedyn ydyn ni'n edrych ar gwestiynau megis pwy arall sydd wedi helpu, be sa wedi digwydd beth bynnag. A wedyn pa newidiadau sydd yn bwysig i ni ei rheoli. A mae hyn eto'n bwysig wrth ystyried beth yw'r pethau pwysicau i'r bobl da ni'n gweithio efo nhw. Ac felly pa bethau sy'n bwysig i ni i rheoli yn ofalus wrth symud ymlaen. Mae'r cwestiynau yma uh, yn gwestiynau, de cwestiwn o effaith, da ni'n ddefnyddio'n Social Value Cymru, ond hefyd yn rhan o Social Value UK a Social Value International. Felly pwy sydd yn ateb y cwestiynau yma? Wedi mae'n bwysig iawn er mwyn ateb y cwestiynau yma, bod ni'n ymgysylltu gyda'n rhanddeiliaid. Nhw ydy'r bobl gallu ddeitha ni uh, yr hyn sydd wedi newid yn ei bywydau nhw. Um, ac os nad y hynny'n bosib, mae pobl sy'n gweithio'n agos hefo nhw neu bobl sy'n rhan o'u bywydau nhw, megis rhieni er enghraifft, os na dim bosib siarad efo plant. Um, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar gynnwys rhanddeiliaid gymaint â phosib er mwyn ateb y gwestiynau yma. A wedyn y pwynt arall yma, sicrhau bod y canlyniadau yn addas. Uh, yn Saesneg, mae ni'n dweud enough precision for the decision. Uh, a mae hyn yn bwysig iawn, oherwydd mae pwrpas unrhyw adroddiad Mesur Gwerth Cymdeithasol yn mynd i wneud gwahaniaeth ar pa mor drylwyr da ni eisiau bod hefo'n atebion. Felly, er enghraifft, os ydy'r pwrpas hyn ar gyfer rheoli effaith yn fewnol, ar gyfer helpu chi i wneud penderfyniadau fewnol, um, felly mae'n bosib byddwn ni ddim angen sampl mor fawr ac os fysa ni yn edrych i newid polisi er enghraifft. Os da ni angen newid polisi, wrth gwrs, mae angen llawer iawn mwy o wybodaeth cyn wneud newid mor fawr, uh, a mae angen i ni edrych ar, ar data trylwyr iawn. Ond di hyn ddim i ddeud bod y gwybodaeth da ni'n ddefnyddio fel arall ddim yn bwysig, ddim o safon, ond wrth gwrs, mi allan ni ymateb i'r newidiadau, i'r data yma'n llawer iawn mwy syml pan da ni'n edrych ar wneud beth yn fewnol. Yn ogystal â'r deg cwestiwn effaith, mae gennym ni yr egwyddorion gwerth cymdeithasol. Uh, a mae hyn yn, yn, yn barel mewn ffordd dros bob dim da ni'n neud. Mae'n bwysig bod ni'n meddwl am yr egwyddorion yma pan da ni'n ateb y deg cwestiwn effaith. Yr un cynta ydy cynnwys rhanddeiliaid, a mae hwn yn bwysig iawn ym mhob rhan o hynny. Uh, dwi wedi trafod hynny chydig bach yn, yn barod lle. Uh, ond yn sicr mae, da ni angen cynnwys yn rhanddeiliaid. A drwyddyn nhw, egwyddor dau, da ni'n deall yr hyn sydd yn newid. Mae'n angen rhoi gwerth wedyn ar y hyn sydd o bwys. A dyma sydd yn gwneud gwerth cymdeithasol ychydig yn wahanol uh, i, i rhai fethodoleg eraill. Um, sut da ni yn edrych ar beth sy'n bwysig i'r unigolyn? A da ni gyd rhoi gwerth ar bethau. O wedyn mae'r wybodaeth yma yn helpu ni er mwyn cynllunio, er mwyn deall pwysigrwydd y pethau mae'r unigolion da ni'n gweithio fo. Egwyddor pedwar, edrych ar yr hyn sy'n faterol. Wrth gwrs, fedrwn ni fesur bob mathau o bethau, ond mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth sy'n berthnasol i'r unigolion da ni'n gweithio efo nhw. A faint o newid sydd wedi bod. Felly, bod yna rei pethau'n berthnasol i rei bobl, ond os wrth edrych ar y darlun cyfa, lle bod o ddim yn, yn newid eang iawn. Peidio gorhawlio, mae hwn yn cyd-fynd â'r cwestiwn naw, er mwyn sicrhau bod ni'n ofalus iawn faint da ni'n hawlio wrth fesur gwerth cymdeithasol. Oherwydd wrth gwrs mae'n debyg iawn bod yna bobl eraill yn helpu unigolion, uh, bod yna bobl eraill yn rhan o'i bywydau nhw, uh, a bod yna bosib sy'n yna rhai o'r newidiadau yma wedi digwydd beth bynnag. A wedyn mi fydda ni'n gofyn y cwestiynau yma fel da ni'n mynd drwy y broses. Bod yn dryloyw wedyn yn bwysig iawn. Wrth gwrs, wrth edrych ar cyfrifon ariannol, um, mae yna lawer iawn mwy o lywodraeth, lywodraethu uh, ddeddfwriaeth o gwmpas cyfrifon ariannol. A sgynna ni ddim yr, y, y broses yna fy cyfrifon cymdeithasol eto. Ond da ni yn pwysleisio pa mor bwysig i ni ddeud lle da ni wedi cael y wybodaeth yma wrth ni fynd drwy'r broses. A wedyn gwirio'r canlyniad. Uh, galliwn yn syml fod yn mynd yn ôl at yr unigolion neu'r staff neu, neu unrhyw randdeiliaid eraill a gofyn, ydy hyn yn edrych yn iawn? Ydyn ni wedi dal y stori yma yn, yn iawn? Ond mi all hefyd fod yn broses uh, o asiwra, uh, aswiriant mynd trwy Social Value UK yn debyg iawn i cael y cyfrifon ariannol uh, wedi cael y, y stamp yna gen uh, gyfrifydd, mae'n bosib i ni edrych uh, ar werthuso yn gwaith SROI drwy um, Social Value UK. A be maen nhw'n edrych yn yma ydy, ydy ni wedi bod yn drylwyr yn defnyddio'r egwyddorion yma drwy'r gwaith. Ond wrth gwrs mae yna gost i hwnnw, felly yn syml iawn mi allan ni fynd ôl at y rhaddeiliaid a sicrhau yn bod ni wedi dal y, y gwybodaeth yma. Mor, mor ofalus a fedrwn ni. Felly, y pecyn ei hun, mae yna broses i'r pecyn, wrth gwrs, a taflen waith cyntaf, uh, da ni'n mynd i edrych ar ddata amrwd unigol ar y canlyniadau sydd gennym ni. Wedyn, fydda ni'n edrych yn ôl ar wybodaeth sydd gennym ni'n barod a fydd hwnnw'n ein helpu ni wedyn er mwyn symud ymlaen i'r rhan nesaf y gwaith. Felly, yr ochr ansoddol o hyn, wrth gwrs, ydy cwestiynau 3 a 4, edrych ar beth sydd wedi newid, a wedyn mi fyddan ni hefyd yn edrych ar, wrth gwrs, faint o newid, be di gwerth y newid yma i'r unigolion, pa mor bwysig ydy'r gwerth yma iddyn nhw. Um, a faint, faint da ni wedi greu, felly'r cwestiynau yma o gwmpas y, y peidio gorhawlio, felly. Felly fydden ni'n edrych ar hynna i gyd yn taflen waith 1. A wedyn o'r wybodaeth yma, da ni am edrych ar uh, greu segmenta. Wan mae segment yn air sy'n cael ei ddefnyddio yn byd busnes yn aml iawn. Ond edrych ar grŵp o unigolion ac edrych ar y nodweddion yma. Felly o'r wybodaeth da ni wedi ddysgu o taflen waith 1, pa fewnwelediad sydd gennym ni er mwyn edrych ar oes na wahaniaeth, er enghraifft, oes na wahaniaeth rhwng merched a dynion, oes na wahaniaeth yn ôl oedran, yn ôl lle maen nhw'n byw. Os dy hyn yn berthnasol, wrth gwrs, a mi, am dwi'n siŵr mi fydd na bethau yn berthnasol ym mhob sefyllfa. Felly, edrych ar greu segmentau, a wedyn creu targedau wedyn. A mae hwn, wrth gwrs, yn iaith efallai da ni wedi arfer mwy yn y byd ariannol. Ond rhoi targedau gwerth cymdeithasol i ni'n hunan, ac edrych ar faint o bobl fedrwn ni helpu yn y cyfnod nesaf. A wedyn byddwn ni'n symud ymlaen i taflen waith 3. Uh, ac yn fama fyddwn ni mewn bynnu data yy yn gyson. Yy felly pan 'dan ni'n gweithio efo unigolion, dyma'r dyma'r mesuriadau fyddwn ni'n ddefnyddio um, ar y cyfnodau gwahanol. A mi fydda i'n sôn chydig bach mwy am y cyfnodau gwahanol. Uh, a mae'n bosib i ni fesur bob chwarter, uh, unwaith y flwyddyn, be bynnag sy'n berthnasol lle. Felly fydda ni'n casglu data meintiol uh, ar y newidiadau yma wrth symud ymlaen. A wedyn taflen waith pedwar ydy adnabod y nifer o newid sydd wedi digwydd ar gyfartaledd i bob grŵp. Felly fyddan ni'n dadansoddi'r data yma er mwyn edrych ar, ar yr hyn sydd wedi digwydd. A wedyn yn ola, mi fyddan ni'n edrych ar y canlyniadau, a mi fydd yr daflen yma yn deutha ni be oedd yr canlyniad oeddwn i wedi ragweld wrth edrych ar yn targedau ag yr hyn sydd wedi digwydd go iawn. A wedyn wrth gwrs eto yn debyg iawn nes yn edrych ar y cyfrifon ariannol, ydy ni wedi cyrraedd yn targed? A, ond y fwy pwysig wrth gwrs oherwydd rheoli effaith ydy bwriad hyn, ydy edrych ar, wel, os nad ydy ni wedi cyrraedd targed, oes gennym ni ryw wybodaeth i helpu ni uh, ddeall pam bod bo hynny heb ddigwydd? Felly'r daflen waith cyntaf, daflen craidd unigol. Felly mae yna le i hyd at 100 o unigolion ar y daflen yma. Uh, mae bosib i chi ychwanegu mwy wrth gwrs, uh, ond da ni wedi ychwanegu 100 yn fan hyn. A wedyn y pwrpas y daflen yma, wrth gwrs, ydy edrych ar y data sydd gennym ni'n barod, er mwyn edrych arno fo a dadansoddi'r data, er mwyn yn helpu ni i osod targedau wrth symud ymlaen. Felly mi all y ddata yma ddod gan bobl sydd wedi defnyddio yn yn nwyddau ni, yn gwasanaethau ni'n barod, uh, ac wrth gwrs mae'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw, wedyn wrth gwrs yr egwyddor cynnwys y rhanddeiliaid yma, a bosib i ni gael gwybodaeth yma drwy gydweithio a gofyn y cwestiynau i'r unigolyn am beth sydd wedi newid. Mae hefyd yn bosib i ni ofyn uh, yr un cwestiynau ar gyfer bobl sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth am gyfnod hir, Wrth gwrs, mae yna res gwasanaethau lle maen nhw'n gweithio gyda'r un un unigolion am gyfnod hir iawn. Um, er enghraifft, um, mudiadau sy'n gweithio efo oedolion gyda anabledda dysgu, er enghraifft. Neu efallai mudiadau sy'n gweithio efo plant dros gyfnod amser. Um, felly mae'n bosib i ni ofyn y cwestiynau yma hefyd. Ond hefyd, os ydy hwn y rhaglen newydd sbon, ac os nad oes na neb wedi bod trwy'r broses o blaen, mae'n bosib i ni ofyn y cwestiynau, yr un un cwestiynau, ond ychydig gwahanol. Felly, be maen nhw'n obeithio sy'n mynd i newid dros y cyfnod? Ac wrth gwrs, gall hyn yn helpu ni os o targedau a symud ymlaen wedyn. Felly, fe welwch chi yn y daflen Excel, um, mae yna le i ni ychwanegu nodweddion gwahanol, a mi all hwn fod yn rhywbeth da ni wedi rhoi lleoliad, oedran, a nifer y sgiliau y, y, y cymwysterau sydd gan unigolion. Mae yna le i hyd at bimp nodwedd gwahanol, a mae bosib i chi deipio drost um, lle mae'n deud nodwedd 1, nodwedd 2. Mae bosib i chi deipio dros a roed y nodweddion sy'n berthnasol i chi yn yma. Eto mi all hwn fod yn rhywbeth, uh, lle ddim pwysleisio hynny digon, wrth weithio ag nifer o, o fudiadau gwahanol, mi all hwn fod yn rhywbeth mi all fod ydyn nhw'n byw mewn lle gwledig neu mewn lle trefol, uh, os gen nhw gymorth teulu neu beidio. Felly unrhyw beth sy'n mynd i'n helpu ni i ddeall os na wahaniaeth yn y canlyniadau. A wedyn mae bosib i chi wedyn dadorchuddio rhesi 6 i 11. Felly, um, os da chi wedi arfer efo Excel, mae bosib i chi dal eich, um, eich cursor ar o 5 i lawr i ddeuddeg. A wedyn mi wneith uh, rhes 6 i 11 ddod i ddangos i chi wedyn. A wedyn mae bosib i ni roi rhai o'r nodweddion yma i mewn yn, y, yn yr llinellau yna. un waith sydd angen ei wneud hyn, unwaith mae wedi cael ei osod, um, mi, mi mae'r ma opsiynau yna i chi wedyn. A mi ddyla bod hwnna'n yn bwydo drwad wedyn, a pan ydych chi'n rhoi y gwybodaeth i mewn, mae yna fel rhyw drop-down list yna yn barod ar eich cyfer chi. A wedyn wrth symud ymlaen, dal yn taflen waith un, mae yna le at hyd at chwech o ddulliannau gwahanol ar hyd y top. Um, a mae bosib i chi newid wrth gwrs o deilliant un, mae bosib i chi newid hwnna. Yr enghraifft sydd gennym ni fama di newid yn iechyd meddwl. Um, yn aml iawn wrth weithio mewn mudiadau, yn aml iawn uh, mae gennym ni fwy na chwech deilliant lle 'da ni angen ei rheoli yn gyson 'lly. Yym ond fel dwi'n dweud, mae yna le at chwech os oes 'da angen mwy, mae ma' co- ma' bosib i chi ychwanegu hynny nos nes ymlaen 'lly. Wedyn mae angen i ni gynnwys, uh, angen i ni ddewis o'r rhestr yma, um, gweld lle mae'r saeth yma fan hyn rwan. Uh, mae hwn yn gofyn, ydy'r ydy newid uh, yn bositif neu yn negatif. Wedyn wrth gwrs, pan da ni'n mesur, mi allwn ni gael gwestiynau gwahanol. A er enghraifft, os da ni'n edrych ar raddfa o 1 i 10, ac os ydy'r cwestiwn yn golygu os da ni'n symud o pwynt 2 fyny at 4, bod y newid yna'n bositif, yna mae angen rhoi positif yn y colofn yma. Ond wrth gwrs, mi all y cwestiwn fod yn rhywbeth fel pa mor unig yda ni? Ac os da ni'n symud o ddau i bedwar, sy'n golygu bod ni'n fwy unig nag oedden ni o blaen, wrth gwrs mae hynny'n golygu bod o'n wbath negatif. Wedyn mae angen i ni roi negatif mewn yn y colofn yma. A wedyn gallwn gyfrifo effaith y newid yma. Felly faint o newid, da ni angen roed yn y colofn faint o newid sydd wedi digwydd. Mae hwn yn cael ei gyfrifo'n automatig, Felly, yr colofnau glas, mae angen i ni ddeud be oedd y pwynt ar y cychwyn, be oedd y pwynt wedyn. Os ydych chi mond wedi gofyn mewn un holiadur, wrth gwrs mae bosib i ni newid hwnna mewn i ganran hefyd, felly mae bosib cynnwys hynny. A wedyn mae angen ei roed y gwerth ariannol. Um, yn y llyfryn sy'n cyd-fynd â hwn, mae yna arweiniad ar pa werth ariannol, pa, pa pa ddull fedrwch chi ddefnyddio i roi gwerth ariannol ar y dulliau yna. Felly dwi ddim am fynd mewn i hynny yn fan hyn, ond mae yna gymorth yn y llyfryn sydd yn cyd-fynd â hwn. A wedyn mae gennym ni'r colofna yma ar gyfer um, counterfactual, felly gwrthffeithiol. Beth, beth sy'n wedi gadw digwydd beth bynnag ydy'r colofn yma. Felly, Oes 'na siawns bysa hyn wedi digwydd beth bynnag ar wahân i'r prosiect yma? Ac wrth gwrs, fe fydd unigolion gyda atebion gwahanol yn fan hyn. I rei unigolion, mae 'na bosib cryf iawn bysa nhw wedi cael cymorth o rywle arall. Ond i rei eraill, efalla, efalla na chi 'di'r unig fudiad sydd yn helpu. Wedyn mae 'na ganran is iddyn nhw, uh, siawns is bod nhw am gael help. A wedyn yr un wedyn ydy uh, priodoliad, attribution. Pwy arall sydd yn helpu nhw? Ac yn fama hefyd, o bosib fydd unigolion gyda canran gwahanol. Os ydy'r unigolyn gyda lefel uchel o gymorth gan fudiadau eraill a gyda cymorth teulu cry er enghraifft, mae yna ganran uchel fysa hwn wedi gallu digwydd beth bynnag ar wahân eich cymorth chi. Ond i'r eraill, lle lle maen nhw'n byw ar ben eu hunan, a chi di'r unig fudiad sy'n gweithio efo nhw yn y cyfnod, um, mae yna ganran isel iawn fysa hyn wedi gallu digwydd iddyn nhw ar wahân. Felly mae bosib i ni ofyn y cwestiynau yma, yn bwysig eto cynnwys y rhanddeiliaid, ond fi fedra ni edrych ar wybodaeth arall, pe, um, gwybodaeth gan, gan uh, gwaith ymchwil arall er enghraifft, er mwyn edrych ar beth yw'r posibilrwydd ar gyfer yr atebion yma. Felly mae gwybodaeth ni gyd wedi mynd mewn i taflen un wan, a mae bosib i ni edrych ar os a batryma. Felly er enghraifft, oes na, oes na rhywbeth yn gyffredin am bawb sy'n byw mewn rhyw ardal arbennig? Oes na rhywbeth yn gyffredin ar gyfer pawb sydd o dan, rhyw, o dan 25 neu dros 50? Felly mae angen treulio chydig bach amser yn dadansoddi'r data yna. A mae bosib i ni edrych wedyn ar creu y segmenta. A mae yna ofod yn fan hyn at hyd at chwech o segmenta ar ddeiliad gwahanol. Eto, dim rhaid i ni ddefnyddio'r chwech, a mae bosib i chi ddefnyddio mwy, ond dwi'n meddwl mae bosib i ni gael gormod o segmentau hefyd, felly byddwch yn ofalus. Um, felly, er enghraifft, er enghraifft sgen ni fama, di bobl ifanc sydd yn byw yn, mewn ardal gwledig. Wedyn o bosib segment B fysa bobl ifanc yn byw uh, mewn lle trefol. Felly, uh, ma, felly fedrwch chi enwi'ch segment be bynnag liciwch chi, um, a wedyn fedrwch chi nodi chydig bach yr adnodweddion yna yn fanna wedyn. A wedyn, wrth edrych ar y data o daflen waith un, fedrwn ni edrych ar y newid ar gyfer y grŵp yma ar gyfer taledd. Fedrwn ni edrych ar faint o newid sydd wedi digwydd ar gyfer taledd, beth oedd y gwerth ariannol ar gyfartaledd, beth oedd yr uh, canran o gwrthfeithiol, counterfactual, a beth oedd y canran y uh, priodoliad, um, hynny di pwy arall oedd wedi helpu. A mae hwnna'n helpu ni rwan er mwyn rhoi gwerth ariannol fesul uned, fesul uned o newid. A, a fe hwn yn cael ei gyfrifon automatic. Felly eto'r colofnau glas yma ydy'r rhai sydd angen i ni i llenwi, a mae'r wybodaeth yma genna ni o'r daflen cyntaf. Mae'n bwysig iawn uh, yn y colofn cyntaf yma fan hyn, ein bod ni roed yn y colofn faint da ni'n ddisgwyl um, fydd yn y grŵp yma wrth symud ymlaen. Felly pam da ni'n symud ymlaen o'n i osod yn targedau, Mae'n bwysig iawn bod ni'n rhoi'r rhif yn y colofn yma, oherwydd y broblem, os nad ydyn ni'n rhoi'r rhif yn fan hyn, ydy fydd y, bwy, fydd yr wybodaeth ddim yn cael ei fwydo drwad i'r daflen ola nes ymlaen. Felly, um, os da ni wedi gweithio efo 25 uh, unigolyn yn y cyfnod dwytha, ydy ni'n cadw y targed yr un peth, ydy ni'n rhaid gweld bod ni'n mynd i weithio efo 25 eto, neu ydych chi'n rhaid gweld bod chi'n gweithio efo chydig bach mwy, neu, neu llai hyd yn oed tro yma. a mae'n bwysig bod ni'n rhoi rhif yn fan hyn. Mae'r wybodaeth o'r deilliannau wedi cael ei fwydo drwad um, o'r ddogfen dwytha. A wedyn mae'r, da chi angen gosod yn y colofna glas mae fan hyn wan, da chi angen gosod targedau ar gyfer faint o newid a da chi'n rhagweld bydd yn digwydd ar gyfer y, y grŵp yma. Felly dim unigolion dy hein, hein ydy'r segment, y grŵp da chi wedi osod. A mae'n bwysig i ni osod targedau Wel, mi rai sôn chydig bach am y cyfnodau, oherwydd um, mae bosib na dim ond un targed da chi angen i roi yn flynyddol. Felly, er enghraifft, os da chi'n fudiad sy'n gweithio fel un, yr un unigolion yn gyfnod hir, um, mae'n bosib na un targed blynyddol da chi eisiau gael. A mi allai targed yna fod i gadw nhw ar yr un lefel a maen nhw wedi bod o'n blaen. Ond os da chi'n gweithio efo bobl am gyfnod um, penodol, uh, efallai bod chi eisiau cael cyfnod adrodd i gyd i fynd â'ch um, cyfrifon ariannol. Felly efallai bod chi eisiau cael targedau bob chwarter. Felly, um, be mae hyn yn olygu di faint o newid. Felly, os da ni'n edrych ar raddfa o 1 i 10, er enghraifft, ar gyfartaledd faint o newid ydych chi'n disgwyl sy'n mynd i ddigwydd yn y cyfnod yma. Felly, mae'n bwysig bod ni'n gosod yn targedau ni yn fan hyn. A wedyn fel welwch chi'n y colofn nola, maen nhw'n deud be di'r be di disfaint o newid sydd i ddisgwyl wrth symud ymlaen. A wedyn mae'r uh, targedau ariannol wedyn yn cael eu cyfrifo'n automatic. Wedi, ar ôl ni roed y wybodaeth yma i mewn am beth i'n targedau ni, ac wrth gwrs, da ni wedi cael yn uned o newid uh, targed gwerth ariannol yn barod, mae mae'r hyn yn cael ei wneud yn awtomatig i chi ar gyfer edrych ar uh, be di, be di, be di, be fydd yr be fydda ni'n, sori, be fydda ni'n rhag gweld uh, faint o werth fydd wedi digwydd dros y cyfnod. A wedyn mae'r ma, ma, ma gwybodaeth yma wedi cael ei fwydo i'r taflenni gwaith nes ymlaen. Wel, symud ymlaen i daflen gwaith 3. Felly, uh, faint o newid sydd yn digwydd uh, i'r unigolion da ni'n gweithio fan nhw rwan. Um, a wedyn, sut da ni'n casglu'r data yma yn barhaus. Wan, mae'n bwysig dweud, dim ond lle ar gyfer un dangosydd sydd gennym ni yn y daflen yma, indicator. Um, mae yna fwy o wybodaeth eto ar y llyfrau yna am pa fath o ddangosyddion fedrwn ni ddefnyddio. Um, mi allan nhw fod y rai wthrychol neu, neu godrychol wrth gwrs. Um, felly, er enghraifft, os da ni'n defnyddio um, holiadur a bod gennym ni raddfa o 1 i 10, ond efallai bod chi eisiau mesur rhywbeth arall hefyd, er enghraifft, um, efallai bod gennych chi rhywbeth mes, um, sy'n edrych ar faint o fudduginiaeth mae rhywun yn ddefnyddio, er enghraifft. Dim ond lle ar gyfer un dangosydd sydd gennym ni fama. Ond wrth gwrs, dy hynny ddim yn olygu na fedrwch chi ddefnyddio'r gwybodaeth yna wrth adrodd yn ôl. Um, wrth gwrs, mae fwy o dystiolaeth i chi wrth edrych ymlaen. Wel, fe welwch chi yr colofn uh, segments yma, yr un gwyrdd. Um, Mae'r ma enwau yna wedi cael eu bwydo drwodd yn awtomatig. Felly ar ôl i ni enwi yn segmenta yn taflen waith 2, mae'r wybodaeth yna wedi cael i fwydo drwodd yn awtomatig, ond mae angen i ni ddewis o'r rhestr ym mha grŵp mae'r unigolyn. Felly os, os di'r unigolyn cyntaf da ni'n gweithio fo yn y cyfnod yma, ydyn nhw'n ffitio mewn uh, i'r segment o bobl ifanc yn byw um, mewn adar ardal gwledig, neu lle be bynnag ydych chi wedi enw eich segmenta. Mae'n bwysig bod chi'n dewis nhw o'r rhestr yma. A wedyn mae angen i ni roi um, be di man, man cychwyn nhw a faint o newid sydd wedi bod. Wedyn eto, mae fyny chi, um, os da chi yn ydych chi am fesur bob chwarter neu ydych chi am gael un targed, wedyn mae'n bosib i chi fwydo'r gwybodaeth yma i mewn fod ydych chi'n symud ymlaen. Wedyn taflen waith pedwar. Felly mae hyn yn mynd i edrych ar uh, beth sydd wedi digwydd go iawn. Uh, be di'r gwir newid sydd wedi digwydd. Wedyn, da ni wedi rhagweld yn taflen waith dau, be da ni'n rhagweld oedd yn mynd i ddigwydd. Ond efo hyn, da ni angen bwydo beth sydd wedi digwydd go iawn lle. Um, A mae'r bob, mae bob newid cael y cyfrifon awtomatig o'r data am yr unigolion ar ddaflen waith 3. Felly mi, mi ddyla bod yr wybodaeth yma'n dod drwad i chi'n awtomatig. Yr unig wybodaeth sy'n angen i ni roi mewn ydy, yn debyg iawn i'r daflen waith dau, ydy faint o bobl ydych chi wedi gweithio nhw. Felly, o bosib bod chi wedi rhagweld bod chi yn mynd i weithio fo 25, um, ond efallai bod chi wedi gweithio fo 30, wedyn mae'n bwysig bod ni'n rhoi y gwybodaeth yma, oherwydd mae hwnna'n hwnna bwydo i'r wir wybodaeth nes ymlaen. A wedyn y taflen waith arall, taflen waith 5, sydd yn mynd i roi y canlyniadau i ni. Y canlyniadau uh, oedden ni wedi rhagweld, ac i gymharu nhw efo beth sydd wedi digwydd go iawn. Ac yn fan hyn, wrth gwrs, byddwn ni'n cael y drafodaeth yma wedyn er mwyn edrych ar um, lle da ni wedi cyrraedd targed, ydy ni wedi gwneud yn well, ydy ni, wedi, ydy ni heb gyrraedd targed. Um, a wedyn mae bosib i ni edrych ar hynna. Um, ond un peth sy'n bwysig i ni gynnwys, un darn o wybodaeth sy'n bwysig i ni gynnwys, os da ni angen cael yn canlyniadau uh, adenichion cymdeithasol a fusoddiad yma, da ni angen rhoi be di'r gwerth y buddsoddiad. Um, felly dim ond wrth roi dy wybodaeth yma mewn yn, yn, yr, um, yn y bocs bach yna fanna, um, fedrwn ni gael yn canlyniadau um, SROI, Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau. A wedyn, yn yr un un uh, daflen, daflen waith, um, fe oeddech chi, mi, mi, mi wneud y canlyniadau ddo fyny, os da, os da ni wedi cyrraedd targed, maen nhw'n wyrdd, os da ni heb gyrraedd targed, maen nhw'n fyny yn goch. Um, a wedyn mae hwn, y darn yma o wybodaeth, yn bwysig i ni edrych ar lle da ni wedi cyrraedd targed, um, Oes bosib i ni gael rhyw fewnwelediad? Ydy un grŵp wedi perfformio well na'i gilydd? Wedyn fe welwch chi mae segment cyntaf fan hyn wedi cyrraedd target, ond mae yna broblem yn, uh, yn y bedwerydd cyfnod fan hyn efo un grŵp. A wedyn mae'r mewnwelediad yna, gobeithio, yn, yn gadw'n helpu uh, i roi fwy o wybodaeth i ni wrth drafod o bosib be oedd wedi digwydd yn y cyfnod yna, um, os angen mwy o gymorth. Um, ac wrth gwrs dyna di prif bwrpas rheoli effaith, ydy edrych ar sut fedrwn ni creu mwy o effaith, um, be fedrwn ni wneud y wahanol, a da ni'n gobeithio bod y gwybodaeth yma'n helpu ni i reoli effaith ac i wneud penderfyniadau gwell yn y pen draw. Um, o bosib fel uh, ymddiriedolwyr neu um, rheolwyr, o bosib y, y, y gwybodaeth yma sydd angen iddyn nhw weld. Lle os da chi'n gweithio ar y prosiect, efallai bod y, y gwybodaeth yn taflen uh, 2 a 3 yn llawer iawn mwy pwysig i chi er mwyn wir edrych lawr i, ar unigolyn, ar lefel unigolyn. Ond ar lefel bwrdd, ar, ar lefel cynllunio, dyma'r wybodaeth, y, y prif benawdau maen nhw eisiau weld. A mae yna dalen waith chwech hefyd uh, wedi cael ei chwynegu er mwyn edrych ar uh, y gwerth ariannol. Dyma fyny chi os da chi eisiau defnyddio'r daflen yma. Um, fe welon ni'n y daflen blaenorol, mae ni roed un swm o bres. A mae hwn yn helpu chi jyst i feddwl am beth yw wir buddsoddiad um, y, sydd wedi cael ei roed ar gyfer y prosiect. Uh, a mae'n bwysig, uh, wrth gofio ar egwyddor o beidio gael hawlio, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar be di'r buddsoddiad um, ar, ar bethau ariannol, ond hefyd os angen ni roi gwerth ariannol ar bethau efallai nad ydyn ni fel arfer. Felly, er enghraifft, os gennych chi wirfoddolwyr, um, mae'n bwysig bod ni'n ystyried rhoi gwerth ariannol ar ei hamser nhw, oherwydd os da ni'n tynnu nhw o'r prosiect, wrth gwrs, mae hynny'n cael effaith yym ar ar y swm. Yym a wedyn ma'r ma'r daflen yma jyst i'ch helpu chi er mwyn edrych yn union ar ar be' ddylwn ni roid yn y bocs yna yn y yn y daflen waith chwech yy daflen waith pump. Felly jyst y uh, nodyn eich atgoffa chi am bwrpas hwn. Um, yn helpu ni ddeall mwy am, am lle da ni'n cael yr effaith mwyaf, ia, i helpu ni fesur, Um, ond wrth gwrs, beth da ni eisiau gwneud yn y pen draw, fel unrhyw fudiad, ydy lleihau y deilliannau negyddol a cynnyddu'r deilliannau positif. A dyma di prif bwrpas hwn yn helpu ni i reoli'n effaith. Um, yn ogystal â'r canlyniadau cyffredinol ac SROI, gallwn ni integreiddio'r dystiolaeth o'r newidiadau ar lefelau gwahanol. Wedyn mae bosib yn edrych ar lefel segment uh, ar, ar wahanol gyfnodau, felly ni edrych ar unigolion ar wahanol gyfnodau, Um, allwn ni hefyd ddefnyddio rhain ar gyfer adrodd yn allanol wedyn. Wrth gwrs, mi fedrwn ni ddefnyddio y gwybodaeth yma er mwyn bwydo uh, ar gyfer eich rhan ddeiliad allanol chi, arianwyr, um, ond wrth gwrs y peth mwyaf i ni ydy bod yn helpu chi'n fewnol ar gyfer um, helpu chi gyda'r penderfyniad. Ond wrth gwrs, fel, fel nathon ni sôn ar y cychwyn, mae pa mor drylwyr da angen bod efo hwn yn dibynnu ar pwy di'n cynulleidfa ni. Felly, os da chi'n bwydo'r wybodaeth yma i'r Llywodraeth, er enghraifft, um, mae bosib bod ni angen llawer iawn mwy o sampl, um, da ni angen mwy nag un dan, dangosydd o bosib, er mwyn bod yn hyderus yn yr hyn sydd wedi digwydd. Ond fel ar lefel mewnol, wrth gwrs, um, mi felly ni newid pethau bach yn eitha syml wrth edrych ar y data.